Zaneyekî ku tişî neheqiyê bûye. Hevpeyvîna Nîkola Tesla ku piştî sed salan derketiye holê. Hevpeyvîna ji aliyê rojnamevan John Smith ku bi Nîkola Teslayî re bi navê Everything is Life kiriye. Prosesên kozmîk jî tê de hûn di gelek qadan de gihîştîne navderiyekî mucîd. Naxwe Nîkola Tesla kî ye? Pirseke rast ya Merê Simît. Ya rast ez jî bersiva vê pirsê dipirsim û lê digerim. Hinek dibêjin ku hûn ji Hırvatistanê hatine. Cihê ku hûn lê dijin wek cihekî çiyayî, dar, rûbar û asîman bi hev re diherikin, tê pênasekirin Heta tê gotin ku li gel mala we dêr û daristanek heye. Pirsa ku dixwazim bipirsim ev e. Tesla li ku derê hatiye dinyayê? Di jiyana xwe de her dem ji ber sirtbûna xwe serfiraz bûm. Erê, rast e. Welatê min Horwatîstan e. Futurîstler dibêjin ku di salên bîst û bîst û yekan ji aliyê Nîkola Tesla hat domînekirin û yê werê domînekirin. Ji aliyê vê pîrozên derbarê manyetîk de tê kirin, li aliyê din jî meyta motora îndiksiyonê radikin. Hûn wek bavê ceryanê pelpelokî ne. Wê beşên kîmya û fîzîkê jî domîne kir. Brokerê bankayan jî zû ve we wek ezîzan îlan kirin. Em pê dizayin ku hûn li rabartwara xwe de atoman jî ji hev dikin. Ji bilî vê we çekek nû hilberand. Amûrê erdhejê bi vê awayê tîrêjên reş ên kozmîk hatin kifş kirin. Hûn van çawa dinirxînin? Erê, te tiştên gelek girîng in. Lê hê tişta ku min armanc kiriye pêk nehatiye. Ev çi ye birêz Tesla? Ronîkirina tevahiya cîhanê ye. Qasî ku em bikaribin taveke duyan biafirînin cereyana me heye. Em dikarin wê bi qasî xeleka Satûrnê bifikirin. Ev xelek bi têra xwe dikare tevahiya cîhanê ronî bike. Mirovahî hê bê qusur nîne. Ez dikarim ji Kolorado Springsê bejenek wisa bi dest bixim ku têra tevahiya cîhanê bike. Ji bilî vê çavkaniyên me yên wek avê jî hene. Em dikarin van çavkaniyan wek hêzên pozîtîv û mental bifikirin. Ev Mozart û Bechê muzîkê ne. Ne jeneke navendiya cîhana me heye. Ji bextewarî, hezkirin û aştiyê pêk tê. Bi salan min lê konîn kirin ku gelo ev hêz li ser mirovan bandorek çawa diqewimînin. Li gor min bên û xweşikiya gulan derman, tîrêjên tavê jî xureke. Jiyan ji hezar teşeyan pêk tê. Karê mirovên zanistî jî ji bo her halên madeyê peydakirina van tiştan e. Di vir de sê tişt girîng in. Ez tevahiya lêkolînên xwe ji bo van dikim û dizanim ku teqet ez ê van teşeyan nebînim jî. Lê ez dev jî jê bernadim. Ew sê tişt çi ne birêz Tesla? Ya yekem xurek e. Di cîhanê de tişta ku birçîbûnê hem bi awayê vejena stêrkî hem jî bi awayê vejena vejîrahî derdixe holê çi ye. Ya duyem bandora wêranker ya mirovan û ehrîmen. Di vê sed salê de nexweşî zêdetir hatin dîtin û belav bûn. Ya dawî di gerdûnê de gelo tîrêjên ronayî hene ku bikaribin ji gerdûnê derbastir bibin? Min stêrkên wisa keşf kirin ku rêzikên cebîr û astronomiyê xerab dikin. Ev stêrk wekî ku neguheribin disekinin. Ev stêrkên wek galaksiyan e. Ez dikarim tîrahiya tîrêj bên van stêrkan wiha şîrove bikim. dikarin di nav gogekî ji sêvan biçûktir de bi cih bibin. Lê ji aliyê giranahiya xwe ve ji pergala Rojbendê girantir tîrêjan vedidin. Ne di gelestêrka me de ne jî li gerdûna me de cihekî bala tune ye. Çavkaniya vejena me ya herî mezin Çalareş in. Şibeka otela ku hûn lê dimînin, Waldorf Astoria de pîleya sû sê çivîk ve dinişin. Kesek li hemperî çivîkan hêzbar be, lewra per û baskên wan hene. Divê her kesek xwediyê rastiyekê û xwediyê çivîkekî ku bi çavan tê dîtin be. Heya hûn negihîjên welatê me Sîmîlcaniyayê bi awayekî bê sekin bifirin birêz Tesla. Dixwazim ji odeya xwe derkevim û bifirim. Dibe ku hesabên zarokan çewt derkevin. Xwedî baskên ciwan di jiyanê de xwediyê her tiştî ne. Hûn qet zewicîn? Me qet têkiliyekî wa yê wiha nebîst. Halbikî hûn di wêneyên xwe yên ciwantiyê de gelek çeleng dixuyên. Erê, qet nezewicîm. Yan ji ber eleqeya zêdetir yan jî ji ber tu tiştî. Di binyada vî de xwesteka xwe ciwankirinê û ciwankirina nijada xwe heye. Yekjimarbûn.

Ev ji ku tê? Carê yekem vejene piştre madde. Ev pirs dibe ku nîqaşekî bidê destpêkirin, Ji bo we ceyran çi ye? Ceryan her tişt e. Herî pêşî ronahî ye. Kereteyeke bêdawî ye û her rewşeke wê li gerdûnê belav bûye. rûyeke rasteqîn ya ronahiya reş e, lê belê em wê nabînin. Ev tiştekî gelek girîng û mincid in. Ronahî nukleer, kîmyewî, termal, mekanîk û tiştên ku nayên pênasekirin ji cûreyên teşeyên vejena ceryanê ne. Hûn gelek alîgirê ceyranê ne birêz Tesla. Ez şeklê ceryanê ya mirov im. Ya rast hûn jî ceryanek in lê pê dernaxin. Tê gotin ku ji laşê we bi milyonan volt ceyran derbas dibe. Rastiya vê agahiyê çi ye? Cotkarek bi fikirên ku Nebat êrişê wî wê dikin, bi zêdehî dibe tiştekî derazayî ne wisa? Mêjûyê mirov û laşê mirov jî ji bejeneke mezin hatiye afirandin. Ev di laşê min de pareke mezin bejena ceryanê ye. Ev di her mirovî de cuda ye. Û tişta ku ruhê pêk tîne jî ev e. Bi vî awayî derketina holê ya faaliyetên mecûyî û ronahiya mirinê ye.